Фӕлӕ йӕ дӕхи цӕстӕй куы нӕ фенай, уӕд афтӕ зӕгъай, уый ӕцӕг нӕу ӕмӕ мӕ нӕ уырны, уӕд уый раст нӕ уыдзӕн. Уымӕн ӕмӕ хуымӕтӕг адӕймагӕн йӕ бон бирӕ цыдӕртӕ нӕу фенын йӕхи цӕстӕй. Уӕдӕ дӕлдӕр цӕуыл дзуринаг стӕм, уыцы цаутӕ дӕр хауынц ӕбӕрӕг тыхты нымӕцмӕ, ӕмӕ сӕ, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, алчидӕр ӕмбардзӕн йӕхирдыгонау, кӕй бауырндзӕн, кӕй та, нӕ. Фӕлӕ диссаг уый у, ӕмӕ нӕм нӕ рагфыдӕлтӕй дзуӕртты тыххӕй цы таурӕгътӕ ӕрхӕццӕ, уыдон иуӕй дзурӕг сты ирон адӕмы арф ӕмӕ табуйаг уарзондзинадыл сӕ рагон дин уырнынадмӕ, иннӕмӕй та, Хуыцау ӕмӕ уӕларвон тыхтӕ дӕр Иры зӕхх ӕмӕ адӕммӕ уазал цӕстӕй кӕй нӕ кӕсынц, фӕлӕ сӕм не замантӕй, Нарты рӕстӕгӕй фӕстӕмӕ сӕ хъус лӕмбынӕг кӕй дарынц, ууыл. Уыцы цымыдисаг хабӕрттӕ канд раджы кӕддӕр нӕ цыдысты, фӕлӕ ма суанг абон дӕр нӕ тызмӕг змӕст рӕстӕджы мах рох не стӕм уӕларвон тыхтӕй, ӕмӕ нӕм рвыст цӕуынц цыдӕр тӕмӕссаг бӕрӕггӕнӕнтӕ, цӕмӕй нӕ зӕрдӕ ма аивӕм нӕ диныл ӕмӕ Хуыцаумӕ кувӕм. Зӕгъӕм, цалдӕр азы размӕ Ӕгас Ирыстоны лайхъуыст диссаджы хабар, Лӕгты дзуары фӕзынд чырыстон хъӕуы. Абон та уын радзурдзыстӕм ноджыдӕр дыууӕ диссаджы цауы, уӕлӕрвтимӕ бастдзинад ӕмӕ ирон адӕмы диныл дзурӕг чи сты, ахӕмтӕ.
Ӕрхауди Мершины къухмӕ, Мершины рӕстӕджы. Быдыр цы мӕнӕутӕ уыдис, мӕкъуылтӕ мад Ӕмӕ къӕвда равӕрд изӕры, мадам, нӕ хос апырх, нӕ мӕнӕутӕ рапырх кӕнӕм, кӕнӕ дам разайдзысты. Ӕмӕ уӕд ацыдысты ӕмӕ кӕсынц, цымӕ мӕкъуылы сӕр цыдӕр тыфтытӕ калы дардмӕ. Мад уын загътой, судзгӕ кӕны, дал нын арт чидӕр бандзӕрста нӕ мӕнӕутыл. Ӕмӕ азгъордтой бӕхтыл, ӕмӕ ныххӕццӕ сты, ӕмӕ дзы цӕхӕркалгӕ рӕхыс схастой. Ӕмӕ рӕхыс куы рахастой, уӕд ӕй схастой хӕдзармӕ. Мӕ хӕдзар зӕронд ус. Мӕ зӕронд ус афтӕ зӕгъы, «Хацы рӕхыстам, мӕнӕ Ердойӕн заманай ауындзӕн рӕхыс у. Мӕйлаг ацауыгъта, йӕ иу кӕрон лортӕм дӕр бӕрӕг у. Зӕгӕлы кӕуыл уыди, уый дӕр, стӕй аг кӕуыл хӕцыди. уый та иннӕ кӕрон. Мӕ уыдон мӕ дӕр ӕз никуы бауагътон бавналын. Рафтауын сӕ, уый дӕр сӕ нӕ бауагътон. Ма уый кӕм ӕрцыди? Хъӕдгӕроны.
Хъӕдгӕроны куы цардысты гъеуӕд. Ӕмӕ гъеуӕд уым амардысты йе фсин дӕр. Стӕй уӕд дыууӕ лӕг, дыууӕ ӕфсымӕрӕй иу хъӕды уыд, иннӕ хӕдзар уыд. Уӕлдзарм радта. Ӕмӕ йӕ уыцы уӕлдзармы тыххӕй иу фсымӕр иннӕйы амардта. Майрӕмам зӕгъ, фылдӕр цы радта, амонд ӕви... Зиан.
Зианетты мӕм уын нӕ радта. Ӕмӕ цӕй тыххӕй ӕрцыди уыцы зиантӕ? Уымӕн ме басагъта зӕронд ус. Сывӕрдта йӕ агыл, мӕ нӕ бынат бандзӕрста ӕмӕ дзы хӕринаг кодта, мӕ басыгъди. Уый та Хуыцау радта адӕмӕн ӕххуысӕн. Фӕлӕ йын уый ахӕм ми бакодта. мӕ фесӕфти. Ӕмӕ дыууӕ ӕфсымӕры кӕрӕдзимӕ дӕсӕссау никуы дзырдтой ӕмӕ иу иннӕйы амардта. Уӕлдзармы гӕбаз тыххӕй. Стӕй уӕд загътой Ацомӕ, искуы бафӕрсӕм, кӕддӕра цы хабар у. Ӕмӕ ацыдысты мӕ кӕмдӕр, чи зоны, ахӕм дӕснымӕ фӕзыдысты мӕ сын уыцы дӕсны радзырдта. Хуыцау уын ракодта стыр лӕвар. Уынгӕ дӕр ӕй нӕ фӕкодта, загӕ дӕр ничи ницы кодта, афтӕмӕй. мӕхи фсин ацыди фӕрсынмӕ, дӕснымӕ. Ӕмӕ, дам, хӕфтӕ-хӕфтӕ уын Хуыцау ралӕвар кодта ӕмӕ басагътат, ӕмӕ, дам, хъӕуйӕ азар дыууӕ фсымӕры кӕрӕдзи амардтой. Стӕй уӕд ме фсин систа, ме рахаста хъӕуы цасыччы, дӕлӕ хӕр кӕмӕн ис, хъӕуы цасыччы. Хъӕуым цы хӕцъилтӕй уыдон та аллазын нӕхӕдӕг ӕртӕ кӕрдзын куы скӕнӕм, уӕдӕй бинтын фӕлмӕндӕр куы уаид. сիկъӕйдӕрӕй бацухӕм, бинтыдӕрӕй бацухӕм. Ӕмӕ их афтӕ цары фснайдӕй дарын. Ӕмӕ йын ацы бӕрӕгбоны ӕртӕ кӕрдзын скӕнын мӕ бон вӕййы, ӕмӕ йын скӕнӕм. Майор кӕстӕртӕн цы бафӕдзӕхсай? Цы бафӕдзӕхсыс? Хъахъхъӕнӕнтӕй кӕстӕртӕ дӕр, ӕз ын куыддӕриддӕр кӕнын, мӕнӕ хай мӕ кӕстӕр у. Ӕз ын куыд кӕнын, афтӕ йын кӕнӕ Теойдӕры. ӕмӕ йын уадзыны ӕртӕ сывӕллоны ме нуазыны ххуыс кӕна. Хуыцаумӕ кувӕд, уый Хуыцауы лӕвӕрд у. Уый исчи нӕ сӕвӕрдта уымӕ къуырысӕр, фӕлӕ йӕ Хуыцау радта. Арв нӕрыди, ӕмӕ йӕ афтӕмӕй йын цыны кӕцӕйдӕр ӕрбарвыста йӕ Хуыцау, ӕмӕ йӕ адон нӕ бӕсты бафснайын ӕмӕ афтӕ басыгътой йӕ уартӕ. Куыд бафтыди ардӕм рӕхыс? Ардӕм ме фсинӕй йемӕ рахаста хъӕдгӕронӕй, ӕмӕ уӕртӕ доны рдыгӕй цардысты уыдоны фале ацырдыгӕй. Ӕмӕ ӕз уырдыгӕй куы сдадтӕн, мӕ куы рацыдтӕн, уӕд ӕй йе рме фсинӕй куыд рахастаин, стӕй йӕ мӕ файнустмӕ Матвей дӕр куыд рахастаин, афтӕ мын нӕ загътой ахӕссӕй, мӕхӕдӕг та йӕ кургӕ нӕ ракодтон. Хестӕр уӕд сӕ фыд куы амарди мӕнӕ сывӕллӕттӕн, хиуӕд ӕхсӕв ме фсин дӕр нӕхимӕ, афтӕмӕй мӕ файнусты ме лӕг алыгъдысты Бӕтӕхъойы хъӕумӕ ӕмӕ уым цардысты. Ӕз ӕй нӕ зыдтон, ферохимӕ нӕй. Ам уыдзӕнис, ӕви ахастой семӕ, уый нӕ зыдтон, не базыдтон. Хестӕр уӕд дуар рӕхысӕй цыдӕр ныкъӕрцц кӕны. Мӕ ме фсинмӕ дзурын мӕ мӕм дзуры, цы, дам, цӕмӕй, дам, тӕрсыс, кӕйдӕр куыдз, дам, рацыди, цуанон ӕмӕ, дам, йӕ рӕхысчыимӕ раласта, ӕвӕццӕгӕн, мӕ, дам, дуар уый къӕртт сӕмбӕлы. Дыккаг хатт дӕр та афтӕ. Ныр нӕ фынӕй кодтон ӕз, тарстӕн йе рцу зӕгъгӕ. Стӕй уӕд сыстадтӕн ӕмӕ рудзынгӕй йеддӕмӕ кӕсын, ӕмӕ нӕ дуарырдӕм нӕдӕр куыдзы рбадт, нӕдӕр дзыгъӕды рбадти. Фести, уӕд тартыккаг къӕрцц фӕцыди ноджы тынгдӕр. Мӕ райсом рабадтӕн, мӕ мӕ файнусты фсымӕрмӕ бацыдтӕн, ӕмӕ йын афтӕ зӕгъын, ӕвӕццӕгӕн нӕ рахӕсс Сами. Ныууагътой йӕ. Уыз йӕ хӕдзар дӕр ауӕй кодтой кӕмӕндӕр. Мӕ уыдонӕй дӕр ферох, ӕз дӕр ӕй ферох кодтон.
О.
Ӕмӕ гъеуӕд йе фсымӕры сӕрвыстон цармӕ. чындз ӕфсымӕр мӕ файнусты ӕмӕ йӕ риста ӕмӕ афтӕ мӕнӕ дам иу ӕрӕххӕсс ме хиуӕд рахастон ӕз нӕхимӕ нӕ хӕдзармӕ ӕмӕ иуӕдӕй гермӕ мӕ хӕдзарӕй
уӕдӕй абонмӕ майрӕмададжы цӕрджытӕ джериаты езетхан ӕмӕ йӕ фырт феликс архайынц фыдӕлтӕй цы гъдау баззад уымӕ гӕсгӕ алы аз дӕр рӕхысӕн ӕртӕ кӕрдзынӕй кувын Сыгъдӕгдӕры тыххӕй йӕ ӕхсын ӕхсырӕй ӕмӕ йӕ сыгъдӕг урс хъуымацы ӕфснайын иннӕ азмӕ.
Тортӕ-мӕдауджытӕ мӕнӕ ацы хаст бӕрӕггӕнӕнтӕ чи сты, мӕнӕ ирон адӕм чъиритӕ куыд дих кӕнынц аст, карсты дзы куыд рауайы, ацы аст тынг бӕрзонд лӕвӕрд у уӕ зонындзинӕдтӕм гӕсгӕ. стыр нысан дӕтты, уымӕн ӕмӕ ӕстӕм планетӕйы хӕццӕ кӕны брахмӕйхон синдийагау, фарӕстӕм планетӕйы Хуыцау йӕхи планетӕ у. Мӕ ацы ран ис нудӕс ахӕмы. Нудӕс сты, ӕссӕдзӕм йӕхӕдӕг у, уӕртӕ дынджыр тымбыл уый Хуыцау у. Уппӕты, къаддӕр чи уппӕты, бинаг, уый та басылтӕ бӕрӕг кӕны. Ирон адӕммӕ-иу басылтӕ ногбонты куы кодтой, уӕд уыцы басылтӕ, цӕмӕй нӕлгоймӕгтӕ лӕппутӕ сӕм гуырой уыдӕттӕ тыххӕй.

Ис ын сӕрмагонд бардуаг Сафа. Ирон таурӕгътӕм гӕсгӕ рахызта-рызта уӕлӕрвты куырдадзы бардуаг Куырдалыгон. Уый конд ӕмӕ ӕхсӕст сыгъар дзаумӕттӕн дунейы ӕмбал нӕ уыди. Уӕд ахӕм ӕмбисонд уӕларвон лӕвӕртты тыххӕй Ирыстоны алы кӕмтты баззад таурӕгътӕ. Зӕгъӕм, уыцы диссаджы рӕхыстӕ ис Дӕргъӕфсгомы Гудцаты Найфаты. куырттатгомы хохы дзуары хъӕу уациллайы кувӕндоны дзывгъисы дзуары ӕмӕ ӕндӕр рӕтты таурӕгътӕм гӕсгӕ уыдон раджы заманты ӕрхаудысты уӕларвӕй фӕлӕ куыд уынӕм афтӕмӕй мах дуджы дӕр ахӕм диссаджы хабӕрттӕ ма ӕрцӕуы
Ирон адӕмӕн сӕ къӕбицыйой бӕрцы Вардимӕ зӕххы къорийыл фӕзылдтӕн залы бӕстӕты ӕмӕ никӕмӕ ницы ссардтон ацы ирон адӕммӕ сӕ сывӕрӕнтӕй ӕмӕ сӕ зондзинӕдтӕй, ахӕмтӕ никӕмӕй. Мӕ куы ркӕсӕм лыстӕг, уӕд Хуыцауы дунемӕ гӕсгӕ, Хуыцаумӕ гӕсгӕ адӕмы цард афтӕ цӕуы. Фыццаджыдӕр Хуыцауӕвджы ӕз, дам, сарӕзтон, фыццаджыдӕр мӕхи дунетӕ, стёт та скодтон материалон дунетӕ, Ӕрдӕгхуыцӕуттимӕ ӕрдӕгхуыцӕуттӕ цӕххон уыдон сты дзорттӕ. Уый фӕстӕ та скодтон, мӕнӕ адӕймаг куы амӕлы, уӕд цы бынӕттӕм бахауы, зындӕттӕ, йодӕттӕ. Ӕртӕ дунейы дамбацтӕм Хуыцау афтӕ зӕгъы. Мыер куы ркӕсӕм ацы хабармӕ, уӕд алы адӕмыхӕттытӕн дӕр сӕхи дины хабхабӕрттӕ и, ӕмӕ сӕ динтӕм гӕсгӕ чи кувы, сауджынты тых, сауджынты фӕдыл цӕуынц Иннӕтӕ Риммӕ куы бакӕсӕм, уӕд папты фӕдыл цӕуынц. Фӕлӕ йе расирон адӕммӕ куы рбакӕсай, уӕд та сын минӕвар Хуыцауӕй зӕххон адӕммӕ у дзуар. Ахӕм диссаг искуы федтай ӕмӕ дзуар цас тыхджын у. Дзуар цӕры йӕхи планетӕты уӕлӕрвты, хӕрдты цӕуы, самолеттӕ ницы сты, спутниктӕ ницы сты йӕ цуры, афтӕ йӕхи руадзы гыццыл, афтӕ мӕнӕ къухдарӕн иасӕй ракетӕйы хуызӕн ӕмӕ уый фӕстӕ йӕхи равдисы цӕхӕркалгӕ, ахӕм диссӕгтӕ сты. Ӕмӕ дзордты хабӕрттӕ ахӕм диссаг сты, ӕмӕ дзордтӕмӕ ацы ирон адӕм уыдысты, кӕрӕдзиимӕ тынг лымӕн цардысты. Дзордтӕ сӕ хойбӕрц нымадтой ирон адӕм, ахӕм кадджын ӕмӕ ӕгъдауджын уыдысты, ӕмӕ карз нозт никуы нозтой. Уыцы карз нозты бӕсты сӕхӕдӕг Хуыцау сын бацамыдта, цӕмӕй бӕгӕны кӕной, цӕмӕй кӕной къуымӕл, сӕ, йӕ сӕрызонд цӕмӕй ма сафа дзургӕйӕ, ӕмӕ цы хъӕуы, уыдоны тыххӕй, йой тыххӕй сын радта Хуыцауы зонындзинад, цӕмӕй бӕгӕнымӕ къуымӕлӕй кувой ӕмӕ ӕхсырӕй, стӕй донӕй, суадоны донымӕ, донӕй диссагдӕр ницы, ӕппӕт дӕр конд у донӕй. Мӕ уымӕ гӕсгӕ Хер мӕнӕ Езетхан цы диссӕгтӕ радзырдта, уыдонмӕ куы ркӕсӕм, уӕд ацы хабар радта Уацилла. Уацилла та Хуыцауы хоны уӕлӕрвты паддзах. Уӕлӕрвты хьомӕй кадджындӕр дзуар ницы, ӕмӕ лыстӕг куы ркӕсӕм, уӕд Уацилла дӕтты алы хабӕрттӕ, къӕвда дын уый дӕтты, хурӕй дӕ уый бамбӕхсы йӕ мигътӕй, цӕмӕй дын дӕ цӕхӕра дӕтты, дӕ фӕллӕйттӕ ма басудза, цӕмӕй дын сӕ къӕвдайӕ ма бамбийанг кӕна дӕ картӕфтӕ, дӕ алы диссӕгтӕ. уыдон иууылдӕр сты Уациллайы къухы. Уацилла йӕ кадджындӕр дзуар нӕй. Ӕппӕт ӕркуызон, ӕппӕт сорты паддзахӕй хон Хуыцау йӕхӕдӕг уӕлӕрвты. Ӕмӕ Йосы Уацилла йӕхӕдӕг ӕрӕппӕрста ахӕм рӕхыс, ӕрхъуыды кӕ Ирыстоны зӕхмӕ. Уый у стыр диссаджы хабар. Уымӕ ирон адӕм куы йӕзониккой, уый цас диссаджы хабар у, нӕ? Уӕд алы хъӕутӕй дӕр ӕрбацӕуиккой куывды, ацы хъӕубӕстӕм. Ӕмӕ йӕ ацы хъӕубӕсты схониккой, мӕнӕ цымӕ йӕй куывддон у, уой. Ӕнӕуи дӕр Ирыстон куывддоны бынат у, йӕй у Хуыцауы бынат. Афтӕ ма ӕнхъӕлӕн, ӕрзилут ма цыфӕнды бӕстӕтыл, махӕй сыгъдӕгдӕр дон ӕмӕ диссагдӕр мӕн адӕймаг цӕры донӕй. Ӕмӕ дон ӕлхӕнгӕ цы бӕстӕты кӕнынц, уыцы бӕстӕты Ахӕм хабӕрттӕ Хуыцау не мбарын кӕны. Фӕлӕ йӕ кӕд Ирыстоны ӕрӕмбарын кодта уыцы диссаджы уӕларвон рӕхыс, ахъуыды ма кӕ. Хуыцау афтӕ зӕгъы: Ӕз дам дӕм ӕппӕт тыхджындӕр хӕцӕнгӕрзтӕй арвы цӕф. Йӕхицӕй афтӕ зӕгъы: Ой, дам, у мӕ хӕцӕнгарз. Хӕрар хъуыды кӕ, Иосы хӕцӕнгарз у арвы цӕф, мӕ Иосы рӕхысӕй ныццӕвы, куы рцӕвы, уӕддӕр. Мӕ ёсырӕхы сӕфтӕр ӕппӕрста, ӕмӕ дзы вӕййы цалдӕргай мингай-мингай градустӕ. Мӕ ёсы мингай градустӕ рыппӕрста цъынайыл ӕмӕ та ирон адӕмӕн равдыста, Хуыцауы тых цас тыхджын у ӕмӕ сӕ куыннӕ ссыгъта, ёсы градустӕ не ссыгътой уыцы цъына, уый уӕм стыр диссаг куыннӕ кӕсы сымах. Федтат стыр диссаджы хабар, мӕ йыл дис дӕр нӕ кӕнут, уымӕн ӕмӕ уӕ зонындзинӕдтӕ цыбыр сты. Зонындзинад куы нӕ уа адӕймагмӕ, уӕд йӕ цуры сызгъӕрин куы рхауа ӕмӕ йӕ куы нӕ зона цавӕр, цы, кадынимӕ цавӕр йед кӕны, уӕд ӕй адӕймаг исгӕ дӕр не скӕны, дӕлӕ буру мӕрдтивы мӕ йӕ сӕртӕ хиздзӕн. Мах дӕр афтӕ хизӕм, нӕ диссаджы ӕгъдӕутты Хуыцау уын кӕй радта, дзуӕрттӕ уын кӕй ӕрхӕссынц, йӕ уыцы ӕгъдӕутты сӕрты афтӕ хизӕм, ӕмӕ сӕ карз нозтимӕ сбастам ӕмӕ бынысӕфт кӕнӕм нӕ кӕстӕрты. Германӕн Езетхан ацы бон цы диссӕгтӕ радзырдта, уыцы хъуыддагмӕ лыстӕг куы ркӕсӕм, уӕд Уасилла уӕлӕрвты паддзах ӕрыппӕрста ирон адӕмы зӕххыл хӕхӕм рӕхыс, ӕмӕ Йосы рӕхыс хъӕдгӕроны ӕрыппӕрста, хъӕдгӕронӕй рацыди ӕмӕ ӕрынцади, кӕцы бинонтӕ райстой, уыдоны фӕстӕ рацыди ӕмӕ та уыцы бинонтӕ дӕр фаг кад кӕнын сӕ бон не сси, сӕ хӕдзӕрттӕ ауӕй кодтой ӕмӕ кӕйдӕр э, сӕры баззади ӕмӕ ӕрбацыди рӕхыс ӕмӕ йӕм йӕ дуар хойы Эжетханмӕ ӕмӕ йӕм къултӕ хойы мидӕмӕ, цӕмӕн мӕ ныууагътат, ыс сымах фӕдыл куы рцыдтӕн, зӕгъы, афтид джериатӕн лӕвӕрд нӕу, уый, уый нӕхъӕн Ирыстонӕн, уый нӕхъӕн зӕххы къорийы адӕмӕн лӕвӕрд у, ӕмӕ уыцы хабӕрттӕ Афтид мах не сты, цӕмӕй сымах лӕггад кӕнӕм ӕрмӕстдӕр дзордтӕн. Дзордтӕн лӕггад хъуамӕ кӕной ӕнӕхъӕн зӕххы къори адӕм, афтид ирон адӕм нӕ, фӕлӕ фӕлӕ иннӕ адӕмтӕ куыд фӕзӕнынц, ӕнӕхуыцау адӕм сты, нӕ сӕ хъӕуы Хуыцау ӕрмӕстдӕр абоны цардӕй цӕрын. Мах та райсом боныл дӕр хъуыды кӕнӕм, нӕ кӕстӕрмӕ дӕр ӕгъдау куыд уа, ӕфсарм ӕм куыд уа, пълан ыл куыд уа, кӕй у адӕймаджы хӕс, Хуыцауы бын адӕймаг куы райгуырӕуд, хъуамӕ фыццаджыдӕр лӕггад кӕнай Хуыцауы номыл, йой тыххӕй дӕ рӕстӕгмӕ и царды. Абон уа, райсомӕ цыфӕнды тыхджын хӕдзӕрттӕ куы саразай, бирӕ мулк куы сӕмбырд кӕнай, уӕддӕр сӕ ныууадздзынӕ ӕмӕ ацӕудзынӕ. Уымӕн ӕмӕ Хуыцау афтӕ зӕгъы, Ды рбацыдтӕ ӕнӕ дӕ фӕндонӕй ацы дунемӕ, ӕмӕ ацӕудзынӕ ацы дунейы ӕнӕ дӕ фӕндонӕй. Нӕ дӕ фӕнддзӕн, афтӕмӕй мӕрдты скуы скуыси уыдзынӕ. Афтӕ зӕгъы Хуыцау, мӕ уыдӕттыл хъуыды кӕнын хъӕуы абон. Ӕмӕ абон лыстӕг куы нӕ ӕркӕсӕм нӕ ирон ӕгъдӕуттӕм ӕмӕ нын кӕд Хуыцау ахӕм диссаджы бартӕ радта, ӕмӕ Хуыцауы бын лӕггад кӕнынмӕ бӕззӕм Хуыцауӕн ӕмӕ йӕ диссаджы кадджын дзордтӕн, уӕд цӕй тыххӕй нӕ кӕнӕм мах уыцы хабӕрттӕ, кӕд ӕмӕ нын ӕргом рӕхыстӕ ӕрыппары нӕ цурмӕ, ӕмӕ уыцы рӕхысӕн раз кад кӕй не рцыди, уый тыххӕй мыггаг иугай-дыгай баисты, уый тыххӕй ӕфсымӕр-ӕфсымӕр амардта, фӕрӕтӕй уый фехъуыстат уыцы диссаг. Уымӕн ӕмӕ, ё цы хабӕрттӕ чи сты, Феодон тынг ӕмӕ тынг ӕвзӕр равдисы уыцы тых йӕхи иннӕрдӕм дӕр пайда куыд у, ӕххуыс куыд кӕны адӕмӕн, йӕ иннӕрдӕм тых дӕр афтӕ у. Хуыцау афтӕ зӕгъ, ӕз дӕн ӕппӕтӕй хӕлардӕр зӕрдӕ, ӕппӕтӕй дӕ фылдӕр уарзын, фӕлӕ дӕн Ӕппӕтӕй карздӕр, куыд ыл сфӕнд кӕнон, уӕддӕн алы уадздзынӕн цӕрыныл, уымӕн ӕмӕ фӕрӕдыдтӕ, ӕмӕ дыды дӕ рӕдыдыс куы бахатыр кӕнон, уӕд та иннӕ адӕймаг дӕр афтӕ фӕрӕдидзӕн, ӕмӕ уымӕ гӕсгӕ мӕнӕн кӕдфӕндыдӕр мӕ тӕрхон у йӕ бынаты. Мӕхиомӕ гӕсгӕ Езетхан цы диссӕгтӕ радзырдта йӕ бон, кӕцы рӕхысы хабар хъуамӕ мах сӕрмагондӕй ӕнӕхъӕн Ирыстон бӕрӕг кӕной. Мӕнӕ Хетӕджы дзуар табу йӕхицӕн куыд бӕрӕг кӕнӕм, Уациллайы бын куыд бӕрӕг кӕнӕм, кӕфтӕ уын рӕхыс рырвыста, хосы рӕхыс та у кад уӕ агуры, кад, къахгӕ уӕ кӕны, фӕлваргӕ уӕ кӕны, кӕддӕра ирон адӕм цы скӕниккат, рӕхысуыл куы раппарин, уӕд, кӕддӕра йын цас кады скӕниккат, куыд ӕй бафӕризиккат, хӕссын, зӕгъгӕ, фӕлваргӕ уӕ кӕны. Куы нӕ йӕ бафӕразай, уӕд та уынут, мыггагӕй дӕр лӕгцухтӕ куыд цӕуы уымӕ гӕсгӕ. Мӕ хомӕ гӕсгӕ, хӕ бон мах фӕстӕмӕ куыннӕ ӕрывналӕм нӕ фыдӕлты Нӕ диссаджы ӕгъдӕуттӕ фӕстӕмӕ ногӕй райгуырын кӕнынмӕ ӕмӕ сын ногӕй ӕгасцу зӕгъӕм, уӕд махӕн у ирон адӕмӕн се сӕфт. Уымӕн ӕмӕ ирон адӕм сты ӕвзӕрст адӕм. Зӕххы къорийыл ӕхсут фыццаг бынат, цӕмӕй уӕ тугӕй, уӕ хӕстӕджыты нӕ курут, дардыл фӕрсут дӕ мады мадырвадӕлтӕ, дӕ фыды мадырвадӕлтӕ ӕмӕ зӕххыл та Хуыцауы кадмӕ гӕсгӕ уымӕй кадджындӕр ницы, ӕмӕ адӕймаг ус куы кӕура, чындзы куы цӕуа, уӕд хъуамӕ йӕ хӕстӕгмӕ макуы смой кӕна, йӕ хӕстӕгӕй макуы ракура. Хьомӕ гӕсгӕ хьой у сыгъдӕг туг. Хьосы сыгъдӕг туг суанг агурынц сырдтӕй дӕр, суанг ӕрдзы мидӕг уыцы хабӕрттӕ дӕр хъахъӕд цӕуынц. Мӕ хьомӕ гӕсгӕ Зетханӕн зӕгъӕн йӕ цӕрӕнбон бирӕ Ӕгӕйтты ма йын хойбӕрц хъарумӕ ныфс рацыди, ӕмӕ йын йӕ дуар куы бахоста уыцы рӕхыс, ӕмӕ куы сыстади мӕ куы ацыди мӕ агурӕг ацыдмӕ ӕрбахаста йӕ хӕдзармӕ. Фӕлӕ ма уымӕй дарддӕр амӕй фӕстӕмӕ бирӕ лӕггӕдтӕ хъӕуы, бирӕ зонындзинӕдтӕ хъӕуы ам, мӕ уымӕ гӕсгӕ Езетхан дӕр хъуамӕ фӕрса, кӕйдӕрты, хистӕрты, цӕугӕ дӕр ӕмӕ, кӕ, Мӕнӕ кӕстӕртӕ дӕр хъуамӕ бацой мӕ бафӕрсой, куыд хуыздӕр нӕхи дарӕм, куыд кӕнӕм, нӕ хӕдзары нын дарӕн цавӕр фостӕй, цы нын нӕй дарӕн, уыдӕттӕ, бӕрӕг кӕнынц стыр хабӕрттӕ, ӕмӕ абон мах хъуамӕ Алан ӕркӕсӕм ацы хабӕрттӕм, мӕ Ирыстоны адӕм хъуамӕ ногӕй куыд ӕмбӕлы, афтӕ сӕ ирон ӕгъдӕуттӕн райдайой лӕггад кӕнын, нӕ сын ӕй бахатыр кӕндзӕн Уымӕн ӕмӕ сыл ӕууӕнды Хуыцау, тынг раст кодтой, сӕ фыдӕлтӕ раст куывтой, раст лӕггад кодтой, ӕмӕ абон хъуамӕ мах Ёсы хатдзӕгтӕ скӕнӕм.
Иннӕ цымыдисаг цау та ӕрцыди дыууӕ мин дыккӕгӕм азы Хурхӕтӕны мӕйы хъӕдгӕроны раз. Тыхкъӕвдаты рӕстӕджы арв ӕртӕ хатты ӕрцавта фӕндагмӕ хӕстӕг иу бӕлас, ӕмӕ йӕ судзгӕ нӕ бакодта, фӕлӕ йӕ раст фӕрӕтӕй фадӕгау суанг уӕлейӕ дӕлӕмӕ сыгъдӕг афаста. Уыцы рӕстӕджы та уырдӕм хӕстӕг уыдысты хъӕуы фос ӕмӕ фӕндагыл машинӕтӕ цыдысты, фӕлӕ никӕй бахъыгдардта, ӕрмӕст йӕ бӕрӕггӕнӕн ныууагъта бӕласы фарсыл.
Хъӕдгӕрон уыди цыппӕрӕмы, хъӕдгӕрон уыди тыхджын дымгӕ. Мӕ Иосы дымгӕйы рӕстӕг арв бӕлас ӕрцавта. Мӕ уа Уасила бӕласыл йӕ бӕрӕггӕнӕн сывӕрдта. Хъӕдгӕроны кувӕндон нӕ уыди Уасилайы номыл. Ӕвӕццӕгӕн, ой йӕ бӕрӕггӕнӕн у, цӕмӕй ам хъӕдгӕрон адӕм дӕр, стӕй Ирыстон адӕм дӕр, мӕ ацы бӕласы цур кувой, уый тыххӕй. Ацы уынаффӕ рахастой, ну бауынаффӕ кодтой Дзуццаты Толик, дзуары лӕгтӕ, стӕй хъӕуы хистӕртӕ. Ахӕм уынаффӕ бакодтой, цӕмӕй мӕнӕ абон къуыри фӕстӕдӕр цыппӕрӕмы хъӕу куывд скӕнӕм ӕмӕ Уацилламӕ кувӕм, цӕмӕй нын ныххуысгӕнӕг уа, мӕ мӕнӕ хъӕдгӕрон хистӕрӕй кӕстӕрмӕ рымбырдыстӕм мӕ кувӕм. Бӕласыл абон кувӕн размӕ нӕ ирон ӕгъдӕуттӕй куыд баззади, афтӕмӕй йӕ ӕхсырӕй ныхсадтам, ӕртӕчъири скодтам, физонӕг скуывтам, хистӕртӕ скуывтой. Ме Дзурдыстӕм Иолс ӕмӕ йӕ Хъӕдгӕроны мнӕцы бынаты кувӕндон скӕнӕм Уациллайы номыл, уый тыххӕй. Хъӕдгӕроны фӕсивӕд нӕ бон суа, нӕ, нӕ ирон гъдӕуттӕ цӕмӕй сӕфт ма уой, ууыл архайӕм. Мӕнӕ ӕздӕры гъдӕуттӕ нӕ рох кӕнын байдыдтой, Мӕнӕ цоппай куыд кӕнгӕ, уый дӕр нӕ рох кӕнын байдта, фӕлӕ мӕнӕ куыд фехъуыстам, афтӕмӕй ма нӕ бон цы бацийо искодтам. Кӕстӕртӕ стӕм ӕмӕ нӕ хистӕртӕ нын дзурой, ой кӕндзысты, нӕ хистӕрты та нын зондамонӕг куыд ой.
Хистӕрты уынаффӕмӕ гӕсгӕ арв кӕм ӕрцавта бӕлас, уым хъӕдгӕроны цӕрджытӕ скодтой куывд. Амӕй фӕстӕмӕ ацы ран нымад уыдзӕн Уациллайы кувӕндоныл, ӕмӕ йӕм адӕм ӕрвылаз цӕудзысты куывды.
Абон мах рымбырд стӕм Млӕмы рдзӕфы тыххӕй. Йӕ ма иу хатт зӕгъын афтӕ, Елӕйы ӕрдзӕфӕй хызт куыд ӕм фӕлмӕн къӕвдайӕ ӕххӕст ёсы арфӕ нӕ уӕд, Уацилла уӕдӕ дӕ хорӕй та ӕххӕст куыд ӕмсар куы ракӕн. Чинитӕй дӕр асахт, мӕн аз чинит. Дзыхӕй, дзыхӕй. Ракуывды фӕстӕ рагон ӕгъдаумӕ гӕсгӕ бӕласы алыварс адӕм кодтой цоппай. Цыдысты кӕрӕдзийы къухтыл хӕцгӕйӕ сылгоймӕгтӕ ӕмӕ сывӕллӕттӕ. Хъыгагӕн, ацы ӕгъдау куыд ӕмбӕлы раст ӕххӕст кӕнын, уый бӕлвырд ничиуал хъуыды кодта, фӕлӕ уӕддӕр зӕрдиагӕй архайдтой фыдӕлты кувыны уаг, куыд хуыздӕр гӕнӕн ис, афтӕ бафӕзмын. Уымӕй уӕлдай, Ирон адӕммӕ рагӕй-рӕгмӕ бӕрӕгбонӕн йӕ ахсджиагдӕр фидыцыл нымад уыд рӕсугъд, хъӕлдзӕг хъазт, ӕмӕ уымӕ дӕр хорз сарӕхстысты хъӕдгӕроны фӕсивӕд.

кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы нырма бирӕ сусӕгдзинӕдтӕ ӕмбӕхстис иры хӕхбӕсты ӕмӕ нӕ адӕмы историйы абон уын цы цымыдисаг цауты тыххӕй радзырдтам уыдон та сты ӕрмӕст сӕ иу чысыл хай нырма нӕ иу ӕмӕ дыууӕ хатты нӕ бафтаудзӕн дисы нӕ дзуарджын фӕрнӕйдзаг райгуырӕн бӕстӕ Кӕд нӕ бирӕ бӕркӕдтӕн, нӕ ӕгъдӕуттӕн сӕ мидис арӕх нал фембарӕм, бирӕ цӕуылдӕртыл нал ууӕндӕм, уӕддӕр мӕнӕн ӕххуыс кӕны цыдӕр ӕбӕрӕг тых, цыдӕр ӕнӕбасӕтгӕ тырнындзинад, нӕ рагон туджы тыхджын ӕлхъывдад ӕмӕ уыдон руаджы ирон адӕм сӕ фыдӕлты фӕрнӕйдзаг ӕвӕрӕнтӕ дзӕгъӕл никуы ныууадздзысты. Ӕмӕ нын Хуыцау уыцы арфӕ ракӕнӕд, цӕмӕй нӕ зӕрдӕты судзгӕ ӕхсидавау ӕдзухдӕр судза цымыдисдзинад Ирыстоны историмӕ, цӕмӕй аккаг аргъ кӕнын базонӕм нӕ удварны хӕзнатӕн, нӕ ӕмбисонды культурӕ, ӕгъдӕуттӕн, ӕвзаг ӕмӕ динон уырнынадӕн, ӕмӕ сӕ цӕмӕй ныууадзӕм нӕ рӕзгӕ фӕлтӕрӕн, нӕ фӕстагӕттӕн, дунейы ӕппӕты зынаргъдӕр ӕмӕ ахсджиагдӕр.